Дин галиме, язучы Таҗетдин Ялчыгыл хөрмәтенә Зәйдә Ялчыгыл укулары оештыру матур гадәткә әйләнде. 23 сентябрьдә Имәлебашта дини чара узып, мәртәбәле кунакларны чәк-чәк белә каршы алдылар. Укуда галимнәрнең дә катнашуы дини чараны мәртәбәләде. Кунаклар Ялчыгылның каберен зират кылып, мәдәният йорты каршындагы тирмәләрдә оештырган күргәзмәләр белән танышты. Ялчыгыл медицина китапларын тәрҗемә иткән, белешмәләр язып, авыруларга тараткан, шифалы үләннәр белә дәвалау серләрен дә белгән, үләннәрдән авыруларга файдалы төнәтләр ясаган, сырхауларын дәвалау өчен авылдан авылга йөргән. Безнең Имәлебаш авылында булганда да Таҗетдин Ялчыгыл шифалы үләннәре белән халыкны дәвалаган, халыга, халыкка файда китергән. Районыбыз авыллары электән мәчетле-мәдрәсәле булган, яшыгыл халыкны мәгърифәтле, иманлы итүгә күп көч куйган, мәдрәсәләрдә балалар укыткан. Югары мәлемләр оста итеп якташның мәгърифәтчелек эшчәнлеген бәян итте. Дөньяда ач калмасын, ятимнәр дә булмасын. Хасталарга шифа бир, борчуларга дәва бир. Ярдәм әйлә эшебезгә, Иман бирсен халыкка. Йә Аллаһым, фатыйха! Күрше тирмәдә исә дини атрибутлар, намазлык, дисбе китаплары урын алган иде. Аңа кадәр районда намазлыклар чигү буенча бәйге оештырылды. Намазлыкларның иң отышлылары Бөтендөнья татар конгрессы оештырган бәйгедә катнашты. Чабата киеп күтәрдек замананың күп мыегын, Менә шушы чабатамны түремә элдем бүген, дип әйтелә халык телендә. Имәнлебаш элек-электән балта, кул эш осталары белән тантыткан. Арба, чана, ат иярләү кирәк ярагы ясаганнар, чабата үргәннәр. Чабатаны гадәттә җиде юкәдән үргәннәр, тугыз юкәдән үргәне кунак чабатасы булган. Менә шундый сувенир чабаталар ясыйлар, артистлар өчен, сәхнә өчен чабаталар ясыйлар. Менә бу шешелеге 100 ел бүгенге көндә. Аңа Зәки апага үзенең әтисе калдырган була менә шул чабата ясау серләрен өйрәтеп. Мәдәният йортында ял чыгылга багышланган күргәзмә эшләде. Кунакларга бишенче буын дәвамчысы Гамир Таҗетдиновның Дини тәгълиматның дөньяви чагылышы китабы тәкъдим ителде. Пленар утырышта татар теле укытучылары, китапханәчеләр, мәдәният хезмәткәрләре катнашты. Дистәдән артык гыйльми хезмәт авторы Таҗетдин хәзрәтнең тормыш юлы һәм иҗатына, бигрәк тә аның безнең төбәктәге яшәешенә өйрәнүгә багышланган конференция инде быел сигезенче тапкыр үтә. Таҗетдин укулары җәй өчен генә түгел, Татарстан күләмендә әһәмиятле чара. Анда Ял Чыгылның бүгенге көндә зур әһәмияткә ия гыйльми эшләре, дини хезмәтләре барлана. Хөрмәтле мөфтиебез Камил хәзрәт Сәмигуллинның сәламнәрен, котлауларын сезләргә ирештерергә. Әссәламү галәйкүм вә рахмәтуллаһи вә бәрәкәтүһү. Аллаһ Раббыбыз бәрәкәтле, мөбарәк кылса иде шул сәгадәт булган җыелышыбызны, конференциябезне. Менә шул мирасны саклаган өчен Таҗетдин Ялчыгулны һәм безнең киләчәккә шулай матур итеп күрсәткән өчен барыгызны да бик рәхмәтлим, бу бик зур эш. Быел уздырылучы Ялчыгул укулары аеруча истәлекле, алдагы ел Болгарда ислам дине кабул ителүгә мең дә бер йөз ел. Ленксан Халикова. Ул, шулай булуга карамастан, кызыксынып, ислам тарихы белән шөгыльләнә башлады. Илем санны ул мине археологиядән укытты, мин пединститут бетердем. Һәм кандидатлык диссертациясен яклады, исламны Кабул итү һәм аның Татарстан территориясендә таралу дәрәҗәсе никадәр таралган унынчы гасырда, унберенче-уникенче гасырларда? Һәм бары тик моны эшләргә мөмкин була иде археология материаллары нигезендә. Без татарлар энциклопедияле халык, үткәнебез, шәхесләребез, энциклопедиябез булуы белә горурланырлык. Таҗдин Ялчыулга кагылмаса да, ул безнең. гомумән, безнең алдыбызда торган максатларга багышланган һәм Таҗетдин Ялчыгу багышлаган максатларына багышланган. Шуңа күрә мин саныйм, бу минем чыгышым бик тә бу конференциянең эчтәлегенә, тематикасына туры киләдер дип. Җиенче мәктәп укучысы Әмирә Гобәйдуллина, Милли хитапханәнең фәнни һәм методик эшләр буенча директор урынбасары Ирек Һадиев һәм башкалар чыгышлары укуларга үзенчәлек өстәде. Олуг шәхесебез Ялчыгылның Зәй төбәгеннән булуы район өчен горурлык. Якташыбыз мирасы табыла тора. Нәсел дәвамчысы Рәзилә Җиһаншина Питерда Сидрәтүл Мөнтәһә китабын тапкан. Ә Якташның Энҗе бөртегенә тиң кадерле ядкярләре яшь буынны тәрбияләү, традицион ислам кыйммәтләрен пропагандалауда өлеше зур. Бу республика күләмендәге конференция. Галимнәрдә катнашты, хәтта бер мәктәп укучысы да катнашты. Таҗетдин Ялчыгылны Галимнәр белә, нигездә. Ә гади халык артык белми. Шуңа күрә менә бу, шул яктан караганда, әйме, фәнне популярлаштыру бит. Залда да кешеләр утыра иде, укытучылар да бар, балалар да бар. Менә шул күзлектән караганда, әлбәттә, моны мин бик югары дәрәҗәдә яхшы үтте. Рәзимә Кашапова, Александр Тимофеев, Денис Ипатов, Зәй хәбәрләре.